Gündelik durmuşymyzda irden oýanan wagtymyz budilnigi öçürip ýatsammy ýa-da tursammy diýen karar bilen başlaýar. Günümizde wagtyň näderejede gymmatly zatdygyny bilýäs we bu sebäpden çalt karar bermek isleýäs. Bäbeklik wagtynda başlaýan bu karar bermek meselesi gün geçdikçe köpelip, kyn ýagdaýa gelip başlaýar. Kararsyzlyk hassalyga öwrülen wagty bolsa başgalaryň pikirlerine we kararlaryna bagly ýagdaýa getirýär. Başgalardan bu barada pikir almak bizi gowy duýdursa-da, gün geçdikçe has köp kişiden pikir sorap, başgalaryň pikirlerini almagy bir hassalyk ýagdaýyna getirse, ana şonda durmuşymyzdaky meseleler bilen has köp garşylaşyp bilýäris. Kararsyzlyk durmuşymyzda özüni üç ýagdaýda görkezip bilýändir. Biri, iki zadyň arasynda saýlaw etmek, meselem, bu kinony görsem ýa-da bu kinony görsemmi diýen ýaly. Ikinjisi bolsa, bir zady isläp, onuň negatiw, ýagny bize negatiw täsir etjek ýagdaýyny islemelik, ýagny gülüni söýýän bolsak, dikenläň. söýmeli diýen manyda. Üçünjisi bolsa, ikisinem islemän birini saýlamak mejburynda bolmak. Kararsyzlyga özümize bolan ynam, köp pikir etmek, geçmişde edilen ýalňyşlardan gorkmak ýaly faktorlar hem degişli bolup durýar. Bu sebäpden özümizi tanasak, karar bermek usullaryny öwrensek, gerek bolsa professional kişilerden bu barada kömek sorasak, kararsyzlygyň üstesinden. gelip bileris. Kararsyzlyk diýilýän zady ýaşaýan wagtymyz beýnimiziň prefrontal korteksi, ýagny pikir etmek we planlama merkezi we duýgy merkezimiz bolan amigdala hem has köp işleýär. Bu-da karar bermegi has çylşyrymly ýagdaýa getirýändir. Şu taýda şeýle bir sorag bar, kararsyzlygyň peýdalary barmyna? Kararsyzlyk bize şuny diýip biler, Dur! Birazjyk pikir et, maglumat topla, duýgularyňy diňle. Munuň saýasynda puşmanlyklaryň we ýalňyşlaryň öňüne geçip bilersiň. Mende şeýle bir pikir bar, kararsyz bolup ýaşanymyzdan, ýalňyş hem bolsa bir karar bersek, gowy dälmi eýsem? Ýalňyş karar hem bersek, ýolda gidip barýarkak, şol ýalňyşlarymyzdan ders çykaryp, düzeldip bolaýjak ýalňyşlary düzeldip gitsek. Nähili bolardy? Hemmämiz bilýäs, karar bermek durmuşymyzyň iň kyn pursatlary. Käbir ynsanlar doglan pursadyndan başlap, kararsyz ynsanlar bolup dogup bilýärler. Meselem, agşam näme nahary iýjekligine çenli kararlary bermekde gaty kynçylyk çekýärler. Hakykatdanam karar bermek näme üçin kyn-aý? Karar berilýän wagty maglumat toplamak we maksat edinmek ýaly kyn ädimi öz içine alýanlygy sebäpli, karar bermekde kynçylyk döreder we bizi şol wagt sägindirer ýa-da başga görnüşde bize täsir edip bilýär. Karar berilýän wagty özümizi kontrol etmek üçin, beýnimizdäki maglumatlar gutaranda, bizi küsäp bilýär. Bu-da beýnimizi täzeden zarýaddan doldurýançak, täze kararlar bermegi mümkinleşdirýär. Öňdengörüjilikli pikir etmek ýaly meseleler karar berýän wagtymyza täsir edip, ýalňyş karar bermegimize sebäp bolup bilýär. Hemme zadyň gowusyny isleýän kişiler kararsyz kişilerdir. We ýaňky aýdyşym ýaly, gaty köp kişi doglan wagtynda kararsyz ynsanlar bolup. dogulýandyr. Nädip karar bereris? Birinji, karary bermelimi, bermeli dälmi, ony belläň we kararyň netijesini gözden geçiriň. Kararlaryňyz bilen näme edip biljekligiňizi we her bir maksadyň size näderejede wajypdygyny kesgitläň. Üç, karar bermek üçin maglumatlar toplalyň. Ýöne şunam belläp geçeýin, köp maglumat toplamak karar bermegimizde bizi gaty ýalňyşdyryp bilýändir. Dört, Saýlap bilýän saýlawymyzyň gowy we erbet taraplaryny belläp, ony terezide tartalyň. Bäş. Beýleki saýlawlaryň pozitiw we negatiw taraplaryna görä yzly-yzyna düzüň we gowusyny saýlap alyň. Alty. Karar berýän wagtyňyz daş-töweregiňizdäki ynsanlar size negatiw täsir etýän bolsa, onda ýeke galýançaňyz bu karar bermegi yza süýşüriň. Ýedi, karar berýän wagtymyz, garşymyza çykjak kynçylyklary we töwekgelçilikleri hasaba goşaly. Aslynda şuny hem bilmegiňizi isleýän, karar bermekde gaty ulanyljak usul kändir. Bilşimiz ýaly karar bermekde gowy karar, çalt karar we. kyn kararlar bardyr. Bu wideonyň temasy hakynda gözleg edýärkäm garşyma şeýle bir söz çykdy we bu sözi size okap bermek isleýän. Başgalaryna berýän maslahatlarymyzyň iki uly peýdasy bardyr. Karardaky iň esasy faktorlary ilkinjiler hataryna getirmek, gysga wagtky duýgulary basdyrmak. Bu sebäpden bir kararsyzlygy ýeňmegimiz üçin ýeke sorag bar. Iň ýakyn dostum bu ýagdaýda bolsady Oňa näme etmeliligi hakynda näme aýdardyň? Käwagt içki duýgularymyz bize gowy kararlar berdirip biler. Ýöne içki duýgularymyza ynanyp bir karar bersek, bu karary näme üçin berdik biz diýen bir soraga jogap tapyp bilmeris. Bu sebäpden seresaplyja bolup, içki duýgularymyza karar berdirýän wagty şol wagtky duýgularymyza üns bermegimiz gerekdir. Näme üçin? Meselem. Söýgülimizden aýryldyk diýeli. Aýrylanymyzdan soňra oňa gahar edip, oňa bolan depressiýamyzy, oňa bolan gaharymyzy aýyrmak üçin öňümize gelen kişi bilen gepleşmek bizi gaty ýalňyş ýola elter. Bu gepiň gysgasy aç wagtyň markete girip, gözüňe ýaraýan hemme zady almak ýalak bir zada meňzeýär. Kyn kararlary bermek üçin maglumat toplaýan wagtyk maglumat ummanynyň içinde azaşanymyzda, onda ol ýerdäki zatlary görmezden gelip, kiçi hem bolsa, hakyky zatlara üns bermegimiz gerekdir. Aman, goýsanaý görmezden gelmegem mümkinmi diýen sorag dörap biler, elbetde mümkin. Iki gözümiz burnumyzy görýän däldir. Aslynda iki gözümiz burnumyzy görýär, ýöne beýnimiz ony şul ýerden pozanlygy sebäpli görüp bilmeýär. Bu ýerdäki diýmek isleýän zadym, şunymyzy az hem bolsa dolandyrmagy öwreneliň. Kyn karar berilýän wagty bu kararyň ýaňky aýdyşym ýaly tezerä goýmak, peýdaly we peýdasyz taraplaryny ýazmak, Karar agajyny dikip her kararyň netijesini we şol ýol açjak täsirlerini ýazmakdyr. Bu pursatda ejizje saýlawlary ortadan aýyryň we saýhallan, ýagny haýsy saýlawyň erbetligini saýlap olary ortadan aýyryp, karary bütin bir ýagdaýda ele alalyň. Meselem bir maksadyňyz hakynda kyn karar berýän wagtyňyz, bu beren maksadyňyzyň üstünde oturyp pikir ediň, Men muny. Pul üçin edýänmi ýa-da söýýänligim üçin edýänmi? Meniň hem iň köp ulanýan usulym bu dünýäde galyjy däl-de, geçijiligimizi bilmek. Ýagny bu durmuşyň gysgalygyny ýatlamak, maksatlarymyzy tanamagymyza kömek edýär. Tapawutly saýlawlary göz öňünde janlandyrmak, siziň netijä näderejede üns berýänligiňizi we oňa ýeteniňizde nähili duýgulary başdan geçirjekligiňizi bilmegimize kömek eder. Muny göz öňümizde näçe köp janlandyrsak, şonça-da bize gaty gowy peýdasy bardyr. Nämäni ýitirjegimize däl, nämäni gazanjagymyza üns berip, risk alaly. Bu bize nämäni ýitirýänligimiz hakynda alada etmek ýaly meselelerde kömek edýär. Köplenç, bir karar bermek gyssagly däl bolsa, onda uzaklaşyp ara wagt salmak gowy zatdyr. Bu karara bir ädim yza çekilip, ol ýerden seretmek, Ol karary aňsatlaşdyryp bilýär. Ýaňky aýdan temama gaýdyp gelsek, duýgularymyzyň karar bermegine rugsat bersekmi, bermesekmi, ony bolsa özüňiz kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Bolýa-da, dogry karar berenligimizi Nädip bilip bilýäs? Ol karara ýeke gramam şübhe duýmadyk. Öňdengörüjilikli hereket etmedik. Ol karar beriljek wagt bütin ädimleri dogry atan bolsaňyz, onda biziň dogry karar berendigimiz diýmekdir. Mundan başga-da bu karar berýän wagtyň seniň ýanyňda bolan ýakynyňdan bu karar hakynda onuň öz pikirini sorap, Bu karara bolan ynamyňy has hem güýçlendirip bilersiň. Puşmanlyk ýa-da kararsyzlykdan gorkmak ýaly üstüňe münýän duýgular bardyr. Bulary özüňden uzak tutmak üçin bolsa, bilýän zatlaryma esaslanyp edip biljek iň dogry saýlawymy etdim diýip aýdyň. Netijede, karar berýän wagtymyz iň gowy karara barmadan öň, Karara bolan gerekliligimizi ölçäliň. Maksatlarymyzy belläliň. Maglumat toplalyň. Saýlawlarymyzy saýlamaly we öz aralarynda belli bir düzgüni goýmaly. Karar bermek wagtymyzyň bir parçasy höküminde özümize ýakyn ýeri saýlap alalyň. Töwekgelçilikleri tapmaly. plan düzmeli we ol karara garşy hereket etmeden öň ol karary gözden geçirmeli. Iş gowy karar bermäge gelende bolsa, ol karara bolan öňdengörüjilikli düşünjelerimize täsir etjek meselelerden uzak durmaly. Nädip? Ýaňy wideomyzyň dowamynda aýdyşym ýaly bir ýakynyňa maslahat bermek ýaly usuly ulanyp uzaklaşyp bileris. Iş Kyn karar bermäge gelende bolsa, sarsylmaýjak hakykatlara üns bermek, ejiz saýlawlary ortadan aýyrmak, elimizde galan saýlawlary göz öňüne getirmek ýaly usullary ulanyp bileris. Kararsyzlyk, karar bermek, ynsana mahsus bir ýagdaýdyr. Emma oňa düşünmek we ele almak durmuş hilimizi artdyrar. Unutmalyň, ajaýyp kararlar däl, ilerlemegimize kömek etjek kararlar wajypdyr. Men Aman Kül. Indiki wideomda görüşýänçäk kanalyma agza bolmagy, laýk goýmagy unutmaň. Görüşýänçäk hoş boluň. Sag boluň.